Omochakano isano na ibere. Erio Omonene agatebia Nuhu, Soa ase obwato ime amo nabanto bao, ekiagera nakororire ng'a aye bweka ase ekegori eke nigo ore omonto omoronge ase obosio bwane, oirane amo naye ching'iti chichenegete, chirabe ekeng'wanso isano na ibere isano na ibere, chinsacha ne chinkungu, na ase kera eng'iti etachenegeti, ibere ibere, ensacha ne enkungu. Naende oirane ne chinyoni chikoiruruka isano na ibere, isano na ibere, chinsacha ne chinkungu. Okore ayio ase engencho y'okorenda kera egesaku kegenderere koba moyo ase ense. Nyuma y'amatuko atano na abere, nindeete embura ase ense, etwe amatuko emerongo ene, omobaso na obotuko, na kende gionsi nakorete kere moyo ase ense ningesirie. Na Nuhu agakora ayio onsi buna Omonene amochiigete. Nuhu nigo arenge nemiaka amagana atano na rimo. engaki etoigo yaachete ase ense. Nuhu agasoa ase obwato ime amo nabana baye abamura na mokaye na bakabamura baye ase ogwetooria korwa ase etoigo eria. Na ase ching'iti chichenegete chirabe ekeng'wanso, ne ching'iti chitachenegeti, ne chinyoni, ne, ne, na echi chionsi chikwagura igoro ase ense, chigasoa ase obwato amo na Nuhu, ibere ibere, chinsacha ne chinkungu, buna Nyasae achiigete Nuhu. Ekaba, ekaba nyuma y'amatuko atano na abere, etoigo egaacha ase ense. Ase omwaka oria ekero Nuhu akoorire emiaka amagana atano na rimo, Ase rituko ria ikomi na gatano na kabere ri'omotienyi o kabere, chinsoko chionsi chi'amaache chikabera, ne chinguru korwa inse, na ebibao bia igoro bikaigoka, na embura egatwa igoro ase ense ase engaki y'amatuko emerongo ene, omobaso na obotuko. Ase rituko erio erio Nuhu agasoa ase obwato ime amo na Shemu, na Hamu, na Yafeti, bamura baye, na mokaye, na bakabamura baye batato. Amo nabarabwo chigasoa ching'iti chi'orosana echia kera egesaku, ne ching'iti chigotugwa echia kera egesaku, na echikwagura echia kera egesaku, na kera enyoni y'egesaku kende gionsi. na chirochio chionsi echiare moyo chigasoa ase obwato amo na Nuhu ibere ibere. Echi chionsi chiasoete chinsacha ne chinkungu, chire moyo, chiakera egesaku, chigasoa buna Nyasae achiigete Nuhu, na Omonene akamosiekera egesieri. Etoigo eria ekagenderera igoro y'ense ase engaki y'amatuko emerongo ene. Naro amache akamentekana, agacheng'enania obwato, na koboimokereria igoro mono korwa ase ense. Amache agaichora, akamenteka mono igoro y'ense, na obwato boria bogacheng'enena ase amache igoro. Amache akagenderera komenteka goichora igoro ase ense, goika ebitunwa bionsi ebitambe. ebiaare ande onsi inse y'erioba bigatubwa. Amaache akamenteka goichora, agatiira goika ebirengo bi'amaboko ikomi natano igoro y'ebitunwa bionsi, na chionsi echiare moyo chiare gotaara ase ense chigakwa. Chinyoni ne ching'iti chiatugire, ne ching'iti chi'orosana. ne chikwagura amo na mwanyabanto bonsi. Bionsi ebiarenge ase ense enyomo bigasirigwa, ebi bionsi biare koeyanera chimioro bire moyo. Nyasae agasiria ebinto bionsi biare moyo, ebiarenge igoro ase ense, mwanyabanto ne ching'iti, ne chikwagura, ne chinyoni chia igoro. Bionsi bigasirigwa korwa ase ense engima. Nuhu bweka agatoorigwa amo n'abwo barenge amo nere ase obwato ime. Amache akagenderera goichora igoro ase ense ase engaki y'amatuko rigana erimo na merongo etano.